Yom. Ɔsɛ ansa na ɔtena hɔ ne sɛ ɔbɛ yɛbɛfrɛ no sɛ baatumi akonnwa ato nso bra. Ɔsɛ ɔfiri hɔ ɔsɛ bi wurade ha gya me ti me sɛ bɔba so tena nan mu. Ɔsɛ bi sante adekye yadeɛ akyi hɔ bɛ na wɔ ho. Ɔsɛ bɔba so wuyɛ

So mo nyinaa ko saase no nyinaa awia asase. Yom. Yom. Ɔsɛ tete tete Ashanti West sɛbi

Sɛ baabi a ɔkyi hyɛ no, ɛhɔ ara na wosom.
Yom, te sɛ me sampa ɛkɔsi ne hɔ, asɛm ba n'anim ha ne sesɛm, yɛaka awie, asomdwoeɛ aba, sɛ me kɔ kɔɔt, asomdwoeɛ aba.

Young, Sesabi, Yosua wɔ ha. Asɛm aba ma yɛaka no ha ma yɛbua no fɔ. Ɛma deɛ ɛbua no bem no sɛ wɔbɛsuae Gyasate hene Mosi Abammerɛ mu Melkizedek so no. Na ɔkɔ ne kurom a sɛ ɛdɛ ti ma ɔkɔku na twɛn a ɛhɔ dwo. Nokorɛ, mɛka nokwagye sɛ ɔno deɛ ɔnsuaeɛ Wɔn de wɔde tumi krataa no wɔn nom so so. Ɛka na mɛkɔ so no. Ghana ɛde awia adwuma se bɛhwɛ ɔsa kɔhwɛ wɔn mam wate. Sinana awia adwuma so nana na kyekyere yɛ. Ɛnɛ ɛduru so wɔde bɛhyɛ wɔn nsa. Ebi a ntumi nsa no kɔhwɛ wɔn mam wate. Deɛ wo nana kuma asantuma saa nam de hyɛ wɔn. Sɛ wo nana akokoduro ɔkuma asantuma no saa akokoduro no abi.

Yom,
Asante hene ɔde n'amammerɛ na amanneɛ na ɛyɛ n'adwuma. Ɔhyehyɛ biribiara pɛpɛɛpɛ. Mɛpagya no ade so ka kyerɛ wo ansa. Nti na ɔso waba yi deɛ, ɔde ɔbɛhwɛ hɔ no nso apagya na abɛka ho na ɛbɛyɛ adwuma. Yom,
Yom, Yom, Yom.
Ɔse sɛ me ɔka kyewa no sɛ konwa a ɔde bɛhyɛ wo nsa yi ahobraseɛ, ebuo, anidie, nipa wo ɔkɔnya me deɛ bi kɔ bɛba wo nkyɛn bɛwura wo dɛm sɛ ɔmfata dabi ma no kwan wate na sɛ wokɔ bɛka no tie
yom. Nso ba fam mu na motra a ɛbɛpagya mo. Ne nyinaa no ahobrɛaseɛ no, moate?
Yom. Yom. Ɛ, wiase base mpanyinfoɔ, Awurade sɛ, ɛde bɛhyɛ mo nsa. Montete no yie, monni nokorɛ, na monhu sɛ sɛbe.

Mɛka m'ani nsɛm aha yɛ wura kyɛ so da yɛ ɔyɛ sɛ hɛ bɔtsen ɛɛ yɛ di nyina ma wie no nso gye ma bi ma mɛ dwe me sɛ me dwe no ho na me dɛ kɔyi ma ɔsi me wura ɔyɛ ba ɔsi dɛ bi gyae ɔsi me wura yɛ wɔ bi wɔ hɔ nom a kɔbra kyena na bi wɔ hɔ nom a bɛ dɔ yɛ adwuma na ma yɛ. Sɛ sɛ me ba ɔsi ne yɛ ndɛ.